Bu Cae Pêl-droed y Vetch yn gartref hapus i Elyrch Abertawe am 93 o flynyddoedd, ond yn 2005 chwaraewyd y gêm olaf yma. Am saith mlynedd bu'r stadiwm yn sefyll yn segur, ac yn 2011 cafodd ei ddymchwel. Ond pam meddech chi mod i'n sôn am gau pêl-droed a rhaglen arddio? Wel, i ddechrau arni, mi gath y lle i enwi ar ôl math o bys, sef vetch, oedd yn cael ei dyfu yma cyn i'r stadiwm gael ei adeiladu. Er, mae rhai bobl yn meddwl na math o fresyll 'di o, ond ta waeth am hynny. Ac yn ail, gan mlynedd yn ddiweddarach, maen nhw wedi dechrau tyfu llysiau yma eto. Ylwch! Mae'r cae pêl-droed eiconig wedi cael ei drawsnewid i fewn i ardd y llysiau gymunedol am gyfnod o ddeuddeg mis. Felly dwi 'di dod draw i weld be' yn union sy'n mynd ymlaen 'ma. Mark, elli di ddeutha i be' yn union ydi'r prosiect 'ma ar y Vetch? Wel, mae'r Vetch Vetch yn rhan o project fwy, a'r enw'r prosiect yw Adran Afion, a mae fe'n prif prosiect Cymru ar gyfer yr Olympiad diwylliannol. A mae'r mae ma prosiect yn ymgymryd ag awyren heb y denydd sydd wedi cael ei thrawsffurfio mewn i ofod celf symudol. A mae fe'n dod mewn i Abertawe, mae fe'n i Glynebwy, mae fe'n i Llandudno, a mae pobl yn tynnu fe fewn, mae'n cymryd um, perchnogaeth dros dro, a hwnna yw'r sbardun wedyn i prosiectau sydd yn ymgymryd â'r gymuned a artistiaid cyfoes.
Mae Adain Afion wedi comisiynu'r arlunydd Owen Griffiths i arwain y prosiect. Owen, artist wyt ti ynde, felly sut mae chdi sydd yng ngofal hwn ac wneud garddwr go iawn? Wel, wrth gwrs fi'n rhannu'r prosiect gyda llawer o arddwyr lleol, ond uh, yn syniad i oedd i greu ardd yn yng nghanol Abertawe. Syniad celfyddydol oedd e o'r dechrau, a initiative celf oedd e nath ga'l y project 'ma gyda'i gilydd. Ma' hwn yn siawns dda i greu rhywbeth ar y tir 'ma sydd yn meddwl lot i bobl yn Abertawe. Ma' fe'n rhywbeth diwylliannol ma' fe'n rhywbeth sydd yn glwymi calonne pobl yn Abertawe. A ma' pobl wedi gweud yy storïon i fi am fel o' nw 'di tyfu lan gyda'r Vetch fel ma' nw 'di byw o gwmpas y cae 'ma. So er bo' fi ddim yn yy gwbod amdano'r storie 'ma Ond maen nhw, maen nhw wedi dod mewn i rhan o'r project, maen nhw wedi adeiladu mewn i'r fel uh, rhwydwaith, fel i sort of natur y project fel mae. So mae beti 110 o plot dyn ni ar y site ar y foment, teuluoedd, unigolion, uh, grwpiau cymunedol a bethau fel yna. So mae fe'n ma fe Broses cymhleth, ond mae fe'n diddorol iawn i gweithio gyda shwt cymaint o bobl ar un lle. Mae'r gegin fan hyn yn rhan bwysig o'r broject. Ni 'di adeiladu hwn allan o pallets i gyd, so jyst mae'r pallets yn dod o'r carchar sy tu nôl i ni, so mae ailgylchynu'r yy pren i gyd. Yn lle bod pobl yn tyfu llysiau a wedyn mynd gytref i i goginio nhw, bod nhw'n gallu cael cymwysterau fan hyn i coginio 'fyd. So bod y syniad 'ma o sharo'r bwyd a sharo'r storïon 'ma, mae fe gyd yn dod i gilydd fan hyn. So mae'n mynd fel social centre 'fyd. Wyt ti'n cyfri dy hun yn arddwr rwan? Yym, na.
Dwi dwi dal yn dysgu fel i wneud e, ond beth sy'n bwysig yw bod pawb fan hyn yn dysgu gyda'n gilydd. Mae rhai pobl wedi cael lot o experience o gweithio yn yr ardd a tyfu llysie yn blynyddoedd, ond mae rhai pobl 'eb wneud e o'r blaen o gwbl. So y pwynt yw bod pawb yn cael fel platfform fan hyn y lle nhw trial pethe allan. Mae hwn yn weithred wleidyddol hefyd, dim jyst garddio i ni'n neud fan hyn, ni'n garddio fel cymuned, ac yn lle mynd i siope fel archfarchnadoedd, y'n ni'n gallu tyfu yn llysie ein hunen yng nghanol y ddinas. Mae hwnna'n symbol bwysig iawn o'r project yma ac, wrth gwrs, o Olympia Diwylliannol.